Mathai dal hnihnak Jesuh cu Judea ram Bethlehem khua ah Siangpahrang Herod bawi a si lio ah khan a chuak. A chuah tlawmpal ahcun arfi zoh thiammi hna kha nichuahlei in Jerusalem khua ah khan an ra i Judah siangpahrang a si lai ding mi ngakchia a chuakmi cu khuazei ah dah a um? A arfi nichuahlei in a chuah kha kan hmuh i amah biak awkah cun atu hi kan ra, an ti. Cu bia cu siangpahrang Herod nih a theih tikah a awlok a chong ngaingai i, Cu bantuk cun Jerusalem khuami vialte hna zong kha an si ve. Tlangbawi upa vialte hna le phungbia cawnpiaktu saya hna kha a pumh hna i, “Khuazei ah dah Messiah cu a chuah lai? tiah a hal hna. Annih nih Judea ram Bethlehem khua ah tiah an leh. Cun profet nih a rak ṭialmi cu hihi a si: Judea ram ummi Bethlehem khua, nangmah cu Judah ram khuapi hna lakah a hmebik na si naisai lo. Zeicahtiah nangmah chung hin hruaitu pakhat ka mi Israel mi hna tuukhal a si dingmi cu a chuak lai. a ti. Cucaah Herod nih cun nichuahlei mifim hna cu a thlite in a kawh hna i zeitik set ah dah arfi kha a chuah ti kha fiang tein a hal hna. Cun Bethlehem khua ah khan a kalter hna i, “Va kal u law ngakchia kong kha ṭha tein va hlat u. Cun nan hmuh tikah ra ka chim ṭhan u law kei zong amah cu ka va bia ve lai, tiah a ti hna. Siangpahrang nih a ti hna bang cun an kal. Cun nichuahlei ah an rak hmuh cangmi arfi kha a lang ṭhan i an hmaiah a kal i Ngakchia umnak cungah cun a dir. Arfi an hmuh ṭhan caah cun an i lawm tuk hringhran. Inn chungah khan an vung lut i ngakchia kha a nu Mary sinah cun an vung hmuh. An khuk an i bil i an biak, cun an zal chung khan laksawng an i chuah i an pek. Cu an rak sawng cu sui le farenkinsen zihmui le mura zihmui an si. Pathian nih an mang ah Herod sin i kir ti lo ding khan a chimh hna i cucaah lamdang in an ram ah khan an kir. Annih an kal hnuah Bawipa vancungmi pakhat cu, Josef sinah khan a mang ah a lang i, Tho law ngakchia le a nu kha i kalpi hna law Izipt ram ah va zam u, cun chuak cang u, kaan ti hna hlan tiang cuka ah cun va um u. Herod nih ngakchia hi thah awkah a kawl lai, tiah a ti. Josef cu a tho i ngakchia le a nu cu Izipt ram i zaanpi awkah zan ah khan a thawhpi hna. Cuka ah cun Herod a thih tiang an um. Hi thil cu Bawipa nih profet ka in, “Ka fapa cu Izipt ram in chuah awkah ka auh,” a timi bia tlinnak caah khan a si. Herod nih ni chuahlei mifim hna nih an ka hlen. ti kha a hngalh tikah a thin a hung ngaingai. Arfi a chuahnak kong nichuah le mifim hna nih an chimh ning khan a caan cu a tuak i Bethlehem khua le a pawngkam i a ummi khua hna chung i ngakchia pa kum hnih ri in a tanglei paoh kha thah dih hna awkah nawlbia a pek hna. Cuticun profet Jeremiah nih a rak chimmi cu a hung tling. A chimmi cu Ramah khua chungah thawng a thang. Cu thawng cu ṭahnak le ainak thawng a si. Rachal nih a fale cu a ṭah hna. An dihlak in an thih dih caah a ṭap lengmang ko i ngamh khawh a si lo, ti hi a si. Herod a thih hnuah Izipt ram ah khan Josef sinah cun Bawipa vancungmi pakhat kha a lang i, “Tho law ngakchia le a nu kha Israel ram ah hun kirpi ṭhan cang hna. Zeicahtiah ngakchia thah aa timmi kha an thi cang,” tiah a ti. Cucaah Josef cu a tho i ngakchia le a nu cu, Israel ram ah khan a hun kirpi hna. Arkelau nih a pa Herod kha a hun chan i Judea ram ah siangpahrang a si ti kha Josef nih a theih tikah cuka i va um awk cu a ṭih. Amang ah an chimh bantuk in Galili ram ah khan a kal i Nazareth khua ah khan umhmun a khuar. amah cu Nazareth khuami ti a si lai tiah profet hna nih an rak chimmi tlinter awk caah hiti in thil hung um cu a si